Cymal nesa'r daith yn dechrau yma yn Aberdaron, o Aberdaron i Borth Neigwl. A dyma chi eglwys Sant Hywyn, Cadeirlan Llŷn. Mae'n eglwys hyfryd. Os gewch chi amser i fynd i mewn a busnesu, mae yna groeso. A da ni yma yn dilyn yr arfordir, mae'r mae môr y tu ôl i mi, fel y gwelwch chi, yn ysoedd gwylanod y tu ôl i mi. Da ni'n gadael yr arfordir am ychydig a mi nawn ni ymuno Ym mhen draw y traeth ond drw bentre Aberdaron a fel nes i sôn ar ddiwedd y cymal dwetha ma' 'na gyfleusder yma. Mae gwesty'r ship. Mae gwesty tu newydd. Siop Heleri y tu ôl i mi. A mi newch chi gerdded trwy'r pentre, mi ewch chi heibio'r gegin fawr, na chi'r gegin fawr y tu ôl i mi. Peryr Union yn cael prydau bwyd cyn croesi i Enlli yn y gegin fawr, adeilad sydd yn dyddio'n ôl ganrifoedd a mae'n adeilad hyfryd. Mi ddewch chi wedyn dros y bont yng nghanol pentre Aberdaron. Mi wnewch chi groesi'r bont a chroesi'r afon Daron. Mae hi'r afon Daron Y tu ôl i mi yn fan hyn, mi newch chi groesi afon Daron. Ar yr all wedyn y tu ôl i mi, a'r to gwellt, becws islyn. Becws islyn, petai chi am lenwi'ch bag a dan teithion, mi allwch chi wneud hynny y mecws islyn. Felly, ie, yeah, gadael Aberdaron, becws islyn, ar arfordir am ychydig ac i fyny'r all, ac unwaith da chi ar yr all allan o'r pentre, Mi ewch chi heibio i hen felin y daron, afon daron, yn troi'r olwyn yn yr, yn yr hen felin y tu ôl i mi erstalwm. A tu ôl i'r felin, dyma ni, da ni'n troi at lwybr yr arfordir wedi arwyddo, fel y gwelwch chi, yn hawdd Felly gadael yr arfordir am ychydig trw bentre Aberdaron a newch chi ail ymuno â'r llwybr yn fan hyn, felly ffwrdd â ni. Nes i stopio'n gyflym yn fan hyn i bwyso ac edrych ar Aberdaron a cael trefn ar y camera. Ac yma, o dan yn rhaed i, drychwch. Jaspis. Mi oeddwn i'n sôn am jaspis a mynydd carreg uwchlaw porthor yn gynharach. Y graig goch hyfryd yma, bum gwaith cletach na gwenithfaen yn addurno rhai o adeiladau Piccadilly Llundain, ac yma hefyd. Yn Aberdaron, mae chi enghraifft o'r jaspis prin. Ia, ar ôl i chi adael y, y pentra, mi newch chi ail ymuno â llwybr yr arfordir ar drwyn y penrhyn. Dwi ar drwyn y penrhyn wan, uwch ben bae Aberdaron. Mae ogof ddeuddrws oddi tano ni. Mi ewch chi heibio wedyn i llech cranc a gareg goch yn nes ymlaen ar y llwybr, ac yn fanna, yn yr hael, drychwch arnyn nhw. Ynys Gwylan Fawr, ac Ynys Gwylan Fach. Hyfryd de! Rownd y tro wedyn ebolion, trwyn, gwningair, carreg gybi, ogof lwyd, clog cudwm, carreg chwislen, i gyd ar y llwybr o mlaen ni. Drychwch ar y map, mae'n werth nodi'r enwa hyfryd yma sydd ganddo ni, a'i dathlu nhw, wrth i'r haul wenu ar fae Aberdaron. Uh, yn y môr y tu ôl i mi yn fanna, da chi'n gweld? Uh, yn fanna. Mae'n Gwenonwy. Mae'n Gwenonwy ydy enw'r talpyn anferth yna uh, o graig. A Gwenonwy oedd chwaer y brenin Arthur. Nes i sôn am ffrydiau Cas Wenan, sôn tenllu a, a gafallon yn, yn gynharach. A dyma ni Rhywbeth arall sy'n cryfhau'r cysylltiad â Phen Llŷn, Gwenonwy oedd chwaer y brenin Arthur. Mi fuo Arthur farw yn ôl un fersiwn o'r chwedl ym Mrwydr Camlan. Ac y ferbyn a mae'n Gwenonwy o dana i'n fan hyn, mae Porth Cadlan. Camlan wedi mynd yn Cadlan, felly, o bosib, safle ola brwydr y brenin Arthur o danai. A mae'n gweinonwy wedi enwi ar ôl i chwaer o y tu ôl i mi, marw yn fan hyn cyn hwylio rownd y gornel ar long o'r enw Gwenan i Afallon, neu Enlli. Felly, dyna ni, y cysylltiadau pellach rhwng Brenin Arthur a Llŷn. Mi ydan ni rwan yn edrych ar Borth Ysgo, a mi welwch chi, olion adeiladau yn fan hyn, yn ysgo wrth i'r gwynt chwthu rhywfaint ar y camera. A, a be oedd yn digwydd yn fan hyn? Mi oedd yna lwyfan yn mynd lawr yn y môr oddi ar ysgon fan hyn. Y llwyfan o'r adeiladau yma, lle oedd manganese yn cael ei gario. Rwan, mi oedden nhw'n cloddio am manganese oddi ar mynydd rhyw rhwng 1840 a 1945. A dwi ar gall y môr rwan uwchben porth ysgo. Olion gwaith manganese uh, ydy, ydy'r rhain. Um, a, a gwaith nant y gadwen. Gwaith nant y gadwen yn arwain at porth ysgo oddi tanon ni. Cloddio am y mwyn manganese oedd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu paent a gwydr. Mi oedd yna alw mawr yn ystod yr rhyfeloedd byd i galedu dur. Y gwaith yma a gwaith Bennallt yn uwch i fyny yn gyfrifol, gwrandwch ar hyn, mae hyn yn chwalu 'mhen i, am 90 y cant o'r manganese oedd yn cael ei gynhyrchu ym Mhrydain. Cyflogi tua 200 o weithwyr. Ac ia, ers talwm mi oedd 'na jeti heibio'r adeiladau yna dach chi'n weld yn y fan 'na yn mynd lawr i'r môr yn fan hyn i gael y manganese a'r longa. Mi oedd 'na gerbydau wedyn ar wifra, cable cars, yn cario'r manganese o waith Bennallt i Porthneigwl. um, yr ochr draw. Um, a da ni'n edrych draw wedyn i'r cyfeiriad yna at borth Llan Llawen, ym mhorth Llan Llawen, a wedyn yn y môr yn fanna trwy'n talfarach, trwy'n talfarach, a mynydd pen ar fynydd, na chi mynydd pen ar fynydd. A dyna'r lle rawn ni nesaf, dilyn y llwybr trwy Nant y Gadwen, Heibio i'r hen dyllau cloddio manganese. A mi gawn ni ddeud helo wrth yn ffrind sydd wedi bod yn cadw cwmni i mi yn ystod y sgwrs fach yna. A dyma ni ar y fynydd, pen ar y fynydd. Mae o'n le da i stopio ac i edrych ar y golygfeydd o lu yn y tu ôl i ni. A mae hwn yn le pwysig, dyma'r man ucha rŵan, rhwng rŵan a diwadd y daith ym Mhorth Madog, y man ucha un, felly mi fydd y tirwedd yn newid o fan hyn, mi fydd na lawer iawn mwy o draetha agored melyn, felly'r daeareg yn mynd i newid, mi fydd na ambell i benrhyn hefyd, ond yym, ia, mae mynydd Penarfynydd yn le hyfryd i stopio a gweld, trwy'n talfarach y tu ôl i mi, a'r olygfa o le da ni wedi dod. y llwybr da ni newydd i droedio. Hyfryd a dim llai. Ymlaen â ni ac i lawr am borth neigwl. Mi ddwch i lawr o ben ar fynydd, heibio i ambell dyddyn. Pen yr Ogo ydy enw'r tyddyn bach yna. Adfail ger llaw, Ac mi welwch chi ben draw cymal y daith yma, pen draw porth anferthol neigwl a thrwyn culan yn cau'r cyfan am borth neigwl. Roedd rhyw, wel, rhwng pedwar a phum milltir o draeth, y traeth mawr agored eang yma. yn dod i'r golwg. Nes i sôn y bydda'r tirwedd yn newid o fan hyn, a dyma chi Borth Neigl.